tas-sena 1845 hija ġurnata importanti ħafna fil-ħajja tal-Kardinal John Henry Newman. Hija l-ġurnata li fiha jiġi mgħammed mill-Father Dominic Barberi, saċerdot Ingliż ta' nisel Taljan, proprju fid-dar ta' Littlemore ftit 'il barra minn Oxford fl-Ingilterra. It-1845, sena importanti anke fis-sens wiesa' tal-istorja tal-Ewropa għaliex L-1848 hija the year of revolutions, is-sena ta' ħafna rivoluzzjonijiet, jitkissru ħafna monarkiji fl-Ewropa. Fl-Ingilterra wkoll kellek il-bidu tal-era Vittorjana, ħafna aspettattivi mir-renjant il-ġdid Ingliż li allura kienet mara, u allura kellek ħafna ideat ġodda fil-pajjiż, viżjonijiet ġodda, xewqat għolja għall-Imperu Brittaniku. U Newman għaddej mill-vjaġġ spiritwali tiegħu miexi ċeklem ċeklem qalhom it-triq imma mhux mingħajr ħafna diffikultajiet, ħafna taħbit u anke saħansitra ħafna theddid. Il għaliex dawk li kienu qrib tiegħu u li kienu jafu li se aktarx se jħaddan il-fidi ta' Ruma u li kienu ġejjin minn sfond Protestant kienu diġà qalulu li se jiksruha minn miegħu. Dan huwa l-ħlas jew dan kien il-ħlas ta' kull Kattoliku Ingliż, ta' kull Protestant Ingliż li ried isir Kattoliku f'dak is-seklu. Il-vjaġġ ma jibdiex hawn. Il-vjaġġ imur lura meta bħala student huwa kien iqalleb il-volumi ta' Milner, l-editur tal-Patroloġija Greka Rumana, u Newman sar biex ngħidu hekk konxju mill-fatt li ma setax ikun li wieħed jirrikonċilja flimkien l-Ekkleżja Anglikana u l-Ekkleżja Kattolika. Ma kienx possibbli li wieħed jibqa' jara fil-Knisja Kattolika tal-bidu, il-Knisja tal-Appostli, il-viżjoni Anglikana tal-ekkleżjoloġija, ġifieri ta' kif tiġi strutturata u mifhuma u interpretata l-Knisja. Newman ma kienx bniedem li seta' jgħix realtà li mhix tiegħu. Ma kienx bniedem tal-kantunieri, ma kienx bniedem tal-kompromessi, kien bniedem li ħaġa jgħidha ċara u tonda, b'ħafna ħlewwa, jekk hemm bżonn ukoll bi ftit satira, u wara li jkun irrifletta fil-fond u anke talab Irrid joħroġ għax qagħad ċar fid-dawl il-wiċċ tal-human, il-bniedem li jitlob u r-ragħaj tal-erwieħ. Kif aktar 'il quddiem ħa naraw anke li f'Birmingham għamel ħafna u ħafna xogħol mal-foqra ta' dik it-tieni l-ikbar belt tal-Ingilterra wara Londra. Il-vjaġġ beda Bħala student, kompla bħala presbiteru Anglikan, issa wasal fil-qoħol tiegħu. Insemmu ftit dik ir-referenza ċkejkna lejn dak il-vjaġġ fiżiku tiegħu lejn l-Ewropa, il-Mediterran, fil-1833 meta anke ġie Malta u niżel il-Belt Valletta u qagħad f'waħda mil-lukandi ta' dak iż-żmien u anke iltaqa' ma' xi dinjitarji Ingliżi Ta' dak iż-żmien qed nitħattu 1833, għamel ħbieb anke ma' Hucome Frere li kien Protestant enlightened, wieħed mill-Illuministi Ingliżi f'Malta tas-seklu tas-seklu 19 li anke jissemma fil-kotba tal-istorja ta' Malta b'mod partikolari fejn tidħol id-dħul tal-Protestantiżmu f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Minn hemmhekk huwa kompla l-vjaġġ tiegħu anke lejn postijiet oħrajn fosthom Ruma, jgħid li Ruma m'għoġbitux, il-knejjes għoġbuh imma ħasshom kesħin, cold, aktarx kien iktar imdorri għall-ambjent Ingliż, imma jistqarr li kellu wkoll soft spot għall-istil Barokk u anke iktar mill-Barokk dak Romantiku tal-knejjes kemm f'Malta imma wisq iktar f'Ruma. U hemmhekk kien għadu ma wasalx biex jagħmel il-pass il-kbir tiegħu. Għal għaliex kif isemmi fil-poeżija tiegħu Lead Kindly Light, li hija wkoll in reliġjuż li jkantaw l-Ingliżi kemm Kattoliċi kemm Anglikani, eh, kien qed jara kollox imdallam. U allura Lead Kindly Light amid the encircling gloom, eh, I am far from home, mhux qed jirreferi biss għall-Ingilterra fiżika, imma qed jistaqsi where is home, lil min hi d-dar tiegħi bħala Nisrani Anglikan jew nagħmel il-pass li jmiss fil-Knisja Kattolika. Kien lest illi jimxi quddiem ma kien għadu mhux ippreparat biex jidħol fil-Knisja Kattolika. Fil-fatt, bejn l-1833 u l-1845 għandek qabża twila mhux ħażin. Dak huwa ż-żmien meta l-aktar il-bijografi tiegħu jinterpretaw li Newman għadda minn vjaġġ diffiċli biex fl-aħħar seta' mbagħad jintreħa f'idejn ir-rieda t'Alla u jsir Kattoliku. Importanti li f'dan iż-żmien ngħidu Newman issa ma kienx għadu jgħix fil-presbitri tal-Knisja Anglikana, imma kien qed jgħix f'raħal ċkejken 'il barra minn Oxford, li wieħed jista' anke jżuru llum, jismu Littlemore, u hemmhekk kien jgħix ma' xi wħud minn sħabu, ħbieb li jifhmuha bħalu, li kienu Protestanti imma lesti li jimxu għall-verità. U allura hemmhekk huwa kellu tal-inqas appoġġ ta' ftit ħbieb. Kien jirċievi ittri ta' nkoraġġiment, imma ġieli wkoll kien jirċievi xi theddida, speċjalment minn dawk li kienu jfakkruh il-ħin kollu li jekk isir Kattoliku se jitlef ħafna mill-ġid finanzjarju jew aħjar mill-image sabiħa li kellu popolari fl-Università ta' Oxford. Imma Newman kien determinat li jagħmel il-vjaġġ għax kien tip ta' bniedem li ma kienx se jmitt pass lura. U hawnhekk f'dawn is-snin Newman ikompli jaqra, ikompli jistudja u iktar tard naraw illi mhux biss jikkonverti għall-fidi Kattolika imma wkoll jintbagħat Ruma, anke fuq xewqa tiegħu stess, fil-Kulleġġ tal-Propaganda Fidei fejn hemmhekk għal żmien qasir ħafna huwa jistudja u jiġi ordnat saċerdot Kattoliku. Imbagħad jiġi lura lejn l-Ingilterra b'xewqa waħda, li jevanġelizza, imma mhux waħdu. U meta kien Ruma, kien iltaqa' mal-ispiritwalità, ġie wiċċ imwiċċ mal-ispiritwalità ta' San Filippu Neri, il-moviment tal-Oratorians, l-Oratorjani. Moviment li kien twaqqaf fi żmien ir-Riforma, imma li lilu kien jogħġbu, il għaliex dawn l-aħwa kienu jgħixu flimkien, jibqgħu saċerdoti djoċesani, mingħajr ma jsiru reliġjużi fis-sens strett tal-kelma bħal ma huma l-mendikanti, u għalih dan kien l-istil ideali. Kien jammira ħafna lil San Franġisk de Sales, l-Isqof ta' Ġinevra, u fil-fatt iktar 'il quddiem huwa għażel bħala motto tiegħu ta' ħajtu kollha, Cor ad cor loquitur, il-qalb li titkellem mal-qalb l-oħra, id-djalogu, il-vjaġġ, il-mixja. U hawnhekk għandna l-qalba tal-ispiritwalità ta' Newman. Hemm ħafna x'wieħed jista' jgħid dwar l-ispiritwalità ta' Newman, imma l-ispiritwalità tiegħu żgur li ħarġet mill-vjaġġ li wasslu biex jagħmel din il-konverżjoni. U lek ta' min jenfasizza li Newman ma kienx iħares lejn it-tħaddin tal-fidi kattolika bħala konverżjoni, imma pjuttost bħala mixja, forsi mingħajr ma noħroġ mis-suġġett bħal mal-Kardinal eh, Lustiger ta', ta Pariġi għal jaħfirlu kien meta saqsewh qalulu l-ġurnalisti x'wasslek biex ikkonvertejt għal fidi nisranija. Qalilhom le, hi jiena ma kkonvertejtx, jiena sempliċement għamilt il-vjaġġ sħiħ. Minn Lhudi wasalt biex inħaddan il-fidi vera li twassalna għaliha l-liġi Możajka. Unek nara dan ix-xebħ jiena għaliex Newman f'ebda mument tal-ħajja tiegħu ma jitkellem kontra jew jikkritika bl-aħrax il-Komunjoni Anglikana. Anzi, dik għalih kienet isa il-bord li minn fuqha qabeż jew mexa 'l quddiem biex ħaddan il-fidi Kattolika tiegħu. Imbagħad Newman bħala konvertit Kattoliku u bħala saċerdot, jiena dawn narahom ħafna marbutin ma' xulxin, ma kienx se jkun possibbli illi Newman jikkonverti għal Kattoliku u jibqa' laik. Għaliex? Il għaliex kellu imħabba kbira għall-erwieħ. Qalbu kienet il-qalb ta' ragħaj. Kien bniedem imdawwal Allura d-dawl li kiseb ma kienx se jżommu għalih, ma kienx egoist, anzi ried, anzi ħass id-dmir li jwasslu lill-oħrajn. Kellu imħabba kbira pastorali lejn l-aħwa li magħhom kien jgħix f'dawk il-cottages ta' Littlemore li pjuttost kienu stalel li mbagħad bidluhom fi kmamar u kellhom anke kappella. Interessanti li dawn il-postijiet illum wieħed jista' jżurhom u hemmhekk hemm anke The Sisters of the Good Work U Newman meta ħareġ minn Littlemore, ix-xogħol tiegħu kien issa li jara kif se jagħmel biex lill-Ingilterra jevanġelizza. U jagħmlu permezz ta' dan il-pjan tiegħu li jwaqqaf tliet oratorji, mhux f'mument wieħed imma f'mumenti differenti ta' ħajtu, L-ewwel, ovvjament, ladarba kien jgħix f'Oxford, jitwieled il proprju l-Oratorju ta' Oxford, imbagħad bil-mod il-mod dejjem jinżel lejn in-Nofsinhar, il-belt ta' Birmingham, li kienet mhux daqstant sigħat 'il bogħod minn Oxford, li kienet belt li kellha wkoll popolazzjoni mhux ħażin ta' Irlandiżi Kattoliċi, u fl-aħħar il-belt kapitali Londra fejn illum għandna Brompton Oratory fejn hemmhekk insibu wkoll it-tielet u l-aħħar oratorju tiegħu. Tabin jgħid fil-qosor ukoll illi dawn il-kisbiet ħolqulu ħafna tbatija għaliex anke fi ħdan l-Oratorian Movement, ċoħe fi ħdan il-Kongregazzjoni ta' San Filippu Neri li hu daħħal fl-Ingilterra, u anke kellu nuqqas ta' qbil fuq it-teoloġija anke pereżempju mal-istess dixxipli tiegħu. Fosthom insemmi biss il-Father Faber, l-awtur magħruf ta' ħafna u ħafna innijiet li jitkantaw fil-Knisja Kattolika Ingliża llum il għaliex anke fi ħdan il-kongregazzjoni li huwa introduċa fl-Ingilterra kien hemm min lil Newman baqa' jarah b'mod suspettuż bħala il-bniedem li ħaddan il-Kattoliċiżmu imma li ma kienx lest li jħaddan il-viżjoni ta' kif il-Knisja tara l-awtorità suprema tal-Papa. Mingħajr ma nitbiegħed ħafna mis-suġġett tal-konverżjoni, ngħid biss illi meta infetaħ il-Konċilju Vatikan l-Ewwel li mbagħad kellu jagħlaq ħesrem fl-1870 minħabba l-kwistjoni tal-unifikazzjoni tal-Italja u l-problemi li kien hemm f'Ruma mal-Papa, mal-Papa Piju, eh, allura eh, Newman ġie interpretat bħala dak li ma kienx lest ħaddan it-talim tal-infallibilità tal-Papa. Xi ħaġa li ma kienx vera imma li eh, sfortunatament persuni bħal Kardinal Manning li suppost kien ħabib tiegħu daru xi ftit kontra tiegħu anke għamlu lu xi ftit ħsara mal-Papa fiċ-ċriki ta' Ruma. Fil-fatt hawnhekk ta' min jgħid li Newman għandu sentenza sabiħa, noqogħdu ħafna attenti ma ninterpretawiex ħażin, jgħid hekk, jgħid if I were to choose between uh, drinking a toast in honor of the Pope Or my conscience I would choose the latter, jgħid kieku kelli nagħżel bejn nixrob nixrob bibita nixrobbu flimkien ad unur tal-Papa jew tal-kuxjenza tiegħi jiena nagħżel il-kuxjenza. Sfortunatament din ġiet interpretata ħażin diversa drabi, bħalma jiġri meta ħaġa tiġi interpretata barra mill-kuntest jew inkella b'xi nies minn xi nies li jkunu xi ftit fanatiċi jew ikollhom diġà skop li jużawha biex jaslu fejn iridu huma u mhux iħallu l-kwotazzjoni twassalhom hi skont il-kuntest tagħha. U fil-qosor ħafna nikkonkludi billi ngħid illi l-konverżjoni ta' Newman, aħna ħa nsejħulha konverżjoni u aktarx ma kienx isejħilha hekk, ma kinitx xi ħaġa li ntemmet x'ħin daħal